Ýolda bir ýaşuly maşyn aýnasyny açyp Ahmet Meredow salawmaleýkim diýip gygyryp geçip gitýärdi. Aw, tanap. Biz kimdigini özümiz hem bilmedik şoň. Aw, gyn tanap. Yzyna seredip biz hem waleýkim salam diýip gygyryp galdyk soň. Şonda aw döwlet birinji gezek Çikago, şonda birinji gezek geldi. Bile iki. Aw, şonda diýdik, ýa liçni hereket edip bolmaýar, häzirde köçede görýänler. Şu diýmek bolýar-da onda adamlar seni tanaýar-da, dogrumy? Aw, tanaýar. Şu tanaýan adam YouTube-dan gelýär, dogrumy? Aw. Nädip başladyň?
Näme üçin başladyň? E men özüm tüweleme tüweleme men diýäde şu soraglar bar. Yo bir wagtlar kän men görýärdim. Ýaman kän görýär bir wagtlar ýaman köp aktiwdiňde. Şo şo hakynda bar biraz zat etip geçseň. Azak geçseň. Näliýsem asyl özüm şu sinematografiýa ugrundan okadym. Telewideniýe kino ol bul. Ondan soň yo keşke eden zadymyz ýok. Soň Amerika geldim we gelemde-de hany edil häzirki ýaly daş-töweregiňde bir bäş-on adam ýok. Häzir indi krugyňda minimum on-on bäş adam bar. Belki tanaýanym iki-üç sany türkmen. Özümem Las-Wegas taraplarda bir zatlar güýmenmeli iç gysýar. Soň şeýdip sosial media alyndy. Şeýdip şondan başdan gidildi-de birhili köpçüligiň içinde bolaýyn, özümi ýeke duýmaýyn zat bilen. Soň. Ondan soň hany adamlar gelip ugrady. Ýanynda oturar-oturar adam bar. Birem o wagt indi zatda-da hany hobi bile başlandy, iç gysmasynly. E şeýdip başlandy, başga näme ýok, hany bir üýtgeşik. Şo wagtlarda YouTube işi kän bilinenokdy diýip bilýän men. Meselem, näçe ýylyň gürrüňi şu wagt biziň gürleşip oturan gürrüňimiz? Meniň kanalym bar-a. On altyda açdym, on ýedilerde-de wideo goýup başladym. Näçe subscriber bar? Iki müň on ýedide. Şu wagt Kyrk iki, kyrk üç müň arasynda. Maksimum näçäni gördi?
Wideo görülmedemi? Ýok, ýok, şu sen yzarlaýan zatlar bar-a. Eý, bilemok.
Ýa şu kyrk iki, kyrk üç müňmi? Kyrk üç müň subscriber. Aý, köplenç YouTube-da zat eden, a subscribe kän edenoklar. Dogry, dogry.
Esasy şu YouTube-yň seredilýärdi, Instagram zat däl, dogrymy? Ýok, diňe YouTube-yňky, sebäbi wideolaryň özi umumy alanda bir million dört ýüzmi, bir million üç ýüz görlen. Şu wagta çenli görlen-ä hemmesi. Ýa-da diňe bir wideomy?
Soňky üç, dört ýyly aktiw däl.

Öňçäki iki bölümde-de özlerem şondan zat däl. Bir şu mikrofon normalnje durýardy. Özlerem şondan gowy däldi. Şu wagt Prosta sen bilen wa. Geçdiler dary.
Boldy, boldy. Arkaýyn.
Problema däl, arkaýyn. Gel ara döwredeli zat.
Dor meselem şu YouTube-da 42 müň az zat däl. Ýokary. Ýa türkmen bilen diňe türkmençe. Biz iki müň on altynyň, iki müň on ýediniň gürrüňlerini etdik. Şo wagt şonça adam jemlenip bildi. Birem köp adam Gmail-iň nädip açmalydygyny bilenok. Ýa-da şu hasaby. Yzarlamak üçin hem Gmail zat durýar. Beýleki hasaplar.
bolmak üçin uje Gmail hasabyň bolmaly. Köp adam aýdýar agza boluň. Ýazýarlar nädip girmeli, nädip girmeli. Gmail nädip açmaly diýýän adamlar bar. Köp adam Gmail diýende bir imo ýaly göz öňüne getirýärdiler. Educated kyrk iki müň sany adam follow edýärda. Şony aýdyp biler sag bol. Dogry.
Meselem adamlar ýedi kişi follow edýär şu wagt. Esasan hem adamlar meselem kyrk iki müň az zat däl a. Näme tema ünslerini çekýärdi şu ýutubda? E şo wagtlar bara meňkä bir esasy segsen prosent Amerika diýip bileris. Amerikadaky. Amerikadaky oglan Amerikadan bir zatlar görkezýär diýlip görýän bolaýmasalar, bolmasa üýtgeşik meň bir vlog wideo, ýagny bir gün oňa gidilýär, bir gün muňa gidilýär, o tema, bu tema. Esasy zatlar şu taýda zatlar bardy dogry dälmi? Bir zatlar ine şu Amerika geljek bolsaň şun ýaly edilýär, şun ýaly informatiw zatlar bardy dogry dälmi? Meň bilşime görä. Şondan adamlaryň ünsi çekip zat etýärdilermi, seretýärdiler diýýäňdä, dogrumy düşünişime görä? Dogry gowy kyrk iki müň azat däl. Sen ýöne Döwlet aga diýeýinmi Döwlet dagy bilenem araň gowy däl olar bilenem bir gatnaşýadyň. Döwlet Annageldiýew. Familiýaň şu tamada. Alyp baryjyny. Men tamada diýýän. Hawa hawa şo wagt sosial mediýadakylaň hemmesi bilen olar bilen instagramyň üstünden sebäbi instagramda şo wagt Türkmenistanda haky aýdymçylar olar bular täze çykyp başlan wagty bizde paçti ýüz müň adam bardy instagramyň özünde. Soň hemme kişi bir hani şu post goýup bolarmy nähiliräk hereket edip bolar şeýdip şondan köp köpüsi bilen bir konneksiýon açyldy. Eliň ýüregiňe we datdan bot barmy? Ýok. Okey.
Okey onam şunam soraýyn. Ine biz öz aramyzda Podkastymyz täze bir ýa üçünji bölümini çekýäs, dogry dälmi? Ýa.
Biziň hem köpelmeli. Berjek bize maslahatyň barmy meselem şu zat bilen baglanyşykly? YouTube bilen baglanyşykly. Sebäbi YouTube bilen
lişni men öz geçen ýolum başda bir müň adama ýetýänçäm men dilegçi ýazdym. Näme etýädiň?
Meselem, näme etýädiň? Ugratýadym, link ugratýadym, dost gaýrat et, müň adam etýänçäm az adam gerek, bilme sek gizleýädim, diýeli iki ýüz adamym bar, ýöne men diýýän, müň bolmagym üçin ýüz elli adam gerek. Aslynda maňa seki ýüz adam gerek. Hiç kim görübilenok näçe sany baryny, link ugratýadym, gaýrat et, goşul, gaýrat et, goşul, goşul. Şeýdip, şeýdip, iň soňunda adamlar, hany birhili, dilegçi, maý uly zat diýilýän zada-da girýädim. Müň adama baransoň uje indi wideo goýup başlaýaň indi müň adamyň içinden üç ýüzi dört ýüzi şony görýä soň ýutubyň öz algoritmasyda soň çykaryp ugraýa beýlekilere meselem sen mende agza Döwlet wapşe meň kanalym barada bilenok ýöne siziň ikiňiziň araňyzda bir telefonda onda munda konnekşin bar meň wideolarymy şuňa çykaryp bilýä. Seň dostlaň şuny görýä dip. Bir hili özi özi ýaýratýa haw. Özüne görä bir algoritm bar diýäňde dogry. Onda şu bir azaçyk indiki zadymyza geçmäkäk, bölümimize geçmäkäk. Youtube saňa näme goşdy?
Ekän tanyşlyk diýip bilerin. Ondan soň.
Editing skill. Hawa.
Durmuşyňda belli bir zady üýtgetdimi meselem şo ýutup? Şeý diýip soraýyn aslynda. Ew Ahmet Meredow adyny berdi diýäýmesem ondan başga. Şo indi brend boldy diýäň dä. Şol indi bilemok hany her kimi her hili. Bäş adam halaýan bolup biler, üç adam halamaýan bolup biler. Ýöne şol Ahmet Meredow ady galdy meselem köp köpüsinde. Sözüňi kesýän welin, iki müň ýigrimi üçde brend, ýok, iki müň ýigrimi dörtde

Seň bir iki sany fanlaryň bar, onuň özüň adamlary nädip üns çekdirýärdiň şu imine wideoňda bar adamlar na Amerika wa Amerikada şuny ýalak zat diýip bir bir maksat niýet bilen çeken bir bölekleň çünki ştaýda oturan seň ol adyň barda. Muşdaklaň bar. Muşdaklyk diýilýärmi ýa nämäň bolýar bilemok ha. Oň durmuşyny üýtgetdiň.
Gat şu durmuş bar. Durmuşyny bar şeý. Bar etdiň hatda diýeýin. Dogrymy şu zat? Dogry zat. Hakykatdan da siz yzarlaýardyňyz.

We göründi-de, oturypdy. Dowamly-da göründi, üç aý geçdi, alty aý geçdi, töwereklerde diýýär, Bir günem geldi diýdi, Green Card barada diýýär, Green Card näme, açylandyr, ynha goýdum men size zat diýip, bellik etdim diýýär. Aý bizem diýýär, özüne ýazdym diýýär, Agam bu nädip dollaryň boldy diýip diýýär, bar bilen zadym şo diýýär, Amerika gidilýänini bildim diýýär, ýöne nämedigini bilemok, çünki Green Card her kim bilenok entägem, dogrymy aýtsam. Muňa aýdýan, onuň aýdýan zady, Ahmede ýazdym diýýär, Ahmedem diýýär, Aý, wagtym ýok, eýle-beýle zat bellik etdi-de, dogrudanam wagt çäkli bolany üçin. Soň başga biri oýnap beripdir, ýöne iň gyzyk ýeri, meň ýekeje follow edýän sahypam bardy, olam Ahmetdi we oňa-da gidip notification we hemme zady şo goýup, işimden aýryp, çuňkyn oturyp görýärdim. Täzeden aýdaýda şol zady, näme diýdiň? Ýekeje bir follow edýän sahypam bardy, olam Ahmet Meredowyňkydy.
Ahmete? Ahmet.
Bar, şol Ahmet köp adam Ahmet diýilende Ahmet diýenler bar. Ahmet. Ýok, bulam zat diýýär, näme oňa diýýär. Ahmet. Hiç Amerika gelme niýetim ýokdy diýýär. Prosta işläp ýörün. Garşyma Instagram täze açýar we.

Sen özüňe ýa soraýaň meselem, eý men käbir adamlaň durmuşynda bir rol oýnadym ýa-da rol aldym, aslynda şolaň şu tak gelmesine bir sebäpkär boldum diýip, şul işleri aslynda dowam etmek isleýäňmi ileride? Aglaba ýa-da Ýene-de sorag, edil şon ýalak ýa-da başga-da bir ýa-da başga bir gürle şuň üstüne goşýan.
Aýta mukam.
Getir gidin mikrofony. Barmy şon ýaly meselem ine okey diýýäs şo gowy zatlary aýtdylarda. Hawa. Ileride şon ýaly maksadyň barmy meselem? Dowam etdirmek ýaly bir maksadyň barmy? Maksadym bar.
Tagam ýöne şu asyl men ýutuba başlamda-da ýaňky diýşim ýaly bir birinjiden-ä hobi. Ikinjidenem her hili hobi bar meselem men geçip belki tans oýnap bilerin bilýäňmi. Mundan mundan öňki ýok oşo Nowruzyň wideolaryny gördük tüweleme mundan öňki sanyňyzda. Ýa bolmasa başgarak bir zatlaram edip bilerin. Ýöne şo wagt hany bir il hemä ile peýdam degsin. Bir dogry diňe green card däl başgada meselem onlaýyn okap bolýan uniwersitet ýa bolmasa bir şu şeýdeňde şeýdip pul gazanyp bolýar diýlen bir näçe maglumatlary paýlaşan wideolam boldy meň. Şu green cardly meselede birinji gezek şo wideony goýamda ine lişni öz aramyzda öz aramyzda aýdaýyn. Amerikanyň içinden birki ýerden kritikowat geldi. Sen şu barada wideo goýma. Näme üçin? Aý biz näçe ýyl bäri çykanok, senem ony köpçülige goýduň we indi tabşyrýan hasam köpeldi. Onuň men aýdýan näme üçin muny bu hemme kişä berilýän zady diňe biz gysmaly. Biz sebäbi beýleki milletlere seredeňde belki hemme kişi bilýä. Men şeýle bir wideo düşürdim hatda şony goýmana utandymam diýip bilerin. Gmail hasap nädip açylýa? Çünki Häzirem hemme kişi bilýär, dört ýyl, bäş ýyl ýene öňe gitsek, internet diýlende köp adam imodan ýa laýyndan ybarat diýip pikir etýärdi. Ýa-da Wi-Fi-a giräý diýenler bolýardy. Saýdyň barmy diýýärdi.
Hawa, şoňky ýaly bir bir Google ýa bolmasa şu saýt girmeli, şu saýt diýseň bilenokdylar. We şoň ýaly bilmeýän adamlaram bir gara niýetli maşenik zatlar arkaýyn ulanyp bilýärdi seret diýä iki ýüz elli dollar töle men şu taýdan eýtjek beýtjek şoň ýaly zatlar bolýardy soň şeýdip grin karty şeýdip çykardyk ondan soň ýa dostum bilenem gürleşdik diňe bu däl Liçni Çikagoň özüne gelibem, Ahmet men seň wideoňy görüpdim, ine şo zatlar bilen meselem grin karta tabşyrdym, doganyma çykdy ýa aýalyma çykdy, özüme çykyş edip gelýän bir bir dört bäş adam liçni oturyp özüm gürleşip gördüm şolar bilen we menä dogrymy aýtsam begenýän hany birine peýdam degen bolsa we bulam bir gaýtalanmaz zat da meselem bu gün biz etdik Ertir sizem bir zat etmeli. Hökman green card ya ol bir zatda biriniň elinden tutýaň, ol biriniň elinden tutýa şeýdip uzadyp gitmeli-de. Şomy ka? Nesip bolsa diýeli.
Nesip bolsa.
Şu adyny aýdyp, adyny aýtmaýyn-da. Näme diýjekdim? Aljyrama, aljyrama. Demal, demal, demal arkaýyn demal. Aýran bar.
Aýran. Ýa getirjek. We ýaňky green card alan oglan bar-a, aslynda mysal üçin Ahmede haýyşt etýär, ýöne Ahmet işçi bolany üçin zat aýtmaýar. We şo wagtam Trendde ýetmän ýaňky mundan öňjäki öňdäki Tansor. Tansor Nawruz we we şoňa haýyş etýär Stuart. İşte şular ýa şular ýalak. Boş bolsan tawşak bere bilen we näil tanyşlyklar bar. O da bolýar diýär. Ve başgasyny da haýyş kim etse. Ve Nawruz tawşak berýär oň adyndan. Ve soňra da gabarýar ýadyndan çykarýar polny. Ýani dady tawşanyndan bilen o.

Youtube we Instagram edilýän wagty indi köp adam öwredýäň özi edenok. Biri seniň edip bermegiňi isleýär. Ýa bolmasa meselem aý men şo şeýle aýdýardym iň soňunda bir tekst taýýarladym. Amerika nädip gitmeli diýlende göni şo surat ugratýardym ýeme tekst ýazylan. Meselem priglaşenýe şunça ol bul şeý rasgod çykarylýar. Okuwa priglaşenýe alyp gelmek üçin ýedi ýüz dollar meselem. Şo pul wiza alsaň almasaň köýýä. Yzyny alyp bolanok. Bu içerde hiç hili hyzmat hak ýok başga ýok aýdylýa. Soň käbir adamlar şeýle diýýädi. Bolýa sen şo zatlary tölede maňa ugrat men baramsoň işläp bererin diýýädiler. Soň diýýän eý menemä özümi samsyk göremok welin beýlekiler has akyllymy ýaly köp zatlar bolýady. Ondan soň ýene bir waka boldy. Intäk aňarda diýeli okuwçy ýa bir zatlar edip ýör. Bärlerik gelesi gelýä. Şeýle şo sorag başlaýar. Birinji nädip gitmekden başlaýar. Okey, boş bolsaň jaňlaşýaň, gürleşýäň. Ondan bul başga zatlara geçip gitýär. Kwartira nähili? Aňarda iş tapyp bolýarmy? Biznes edip bolýarmy? Soň diýýän dost seret. Ilki köprini geç. O zatlar soňky zatlar. Ilki gelýänçäň sen şu-şu zatlary etmeli. Gel, ondan bu zatlary gürleşeris. Niýetiň gelmekmi? Gel. Bu zat başga zada alada etme. Köçede ýatmaly bolsa-da ýatmaly bolýaň. Maksadyň gelmek bolsa. Aý boldy, goýmady, goýmady. Diňe sorag-da. Bir aý, iki aý, her ýerdenem jaň et, iň soňuna diýdim, dost, seret, sen aýdanym et-de, wizaňy alyp gel, Amerika men gondum diýip jaň et, men seň kwartiraňy, işiňi, näme gerek bolsa hemme zadyňy göterjek diýdim. A, şu ortadan ýitsin diýdim. Ynanmaýaňyz bäş aý ýa alty aý ýaňky oglan täzeden ýazýar agam green card çykdy baryp otyr.
Erkek bolan sözüňde durda. Durduňmy?
Sözüňde durduňmy? Indi
men hani birinjiden näde diýdim hudaýjan seret nätdiň. Bir ýöne ol oglan hakykatdanam isleýärdi. Deň isleýärdi o Barjak agam eýtjek beýtjek beýtjek. Men aýdýan menä başymdan sowjak boldum hudaýjan senem muny ýene gez. Bar şansyň şo taýda ulandyň aýdýanda nä? Hawa ýene geldi indi näme etmeli men muny aňarda dört bäş olaryň krugunda aýdyp berip otyr eý şuňňal waka boldy o zat aý kim aý olly kim aý menem surat görkezene ine şul şul şul olanyň içinde biri tanaýan ekende bile gulluk edipdir ondan soň biraz diýdi bul oglan nämeräk Kän ynamly oglan däl, şuňa diýdi, meň adymdan Pylan-Pylanyýewiň adyndan salam aýt diýdi, özi düşüner diýdi. Onam bir gün ýazdy, menem aýtdym, Öý oglanlar, otur, şunda saňa-da Pylan-Pylanyýew salam aýtýar diýdim. Ha, bolýar, sag bol, özüne-de salam aýt diýdi, gaýdyp ýazmady. Hudaý o ýerde-de meni gorady diýip bilerin, ýöne, şuwagt tanyşdyk, gül ýaly bärde näme edip ýör, hawa. Tanyşdyk. Näme bolýar?
Merdan?
Senmi? Sen näde?
Yo başga. Yo yo başga.
Onda Ahmet biziň öňki zatlarymyzy gören bolsaň bilýän näme işleýär bize tema ýazýar temadan seçýär şu temany şoň üstünden gürleşip gitýär. Ýene bir tema goşduň.
Goşdum. Tanatmady ýene bu. Temany tanaýan her kim tanaýar. Hemen tanaýar. Ahmet Meredow Instagram näçe followeryň bar? Instagramda 30 müň. 30 müň. Arasynda iň zady. 30 goşmak.

Aýyp bolýa. Men başlaýyn.
Eee şu barada men soňky 3-4 tomusdan bäri edýän tejribäme görä men bilen bir tanşym eee işe tabşyrýas. Ikimizem eee ugrumyz bir bolan üçin mugallymçylyk edeli. Olam eee bärde substitut teacher zatlar, mugallym gelmese ýerine mugallym bolubilýän. Ikimizem şowur mekdeplere döwlet okuwlaryna tabşyrýas, prýwatlara tabşyrýas. Onsoň New Yorkda belli zatlar bar işte Success näme birde akademi bar Big Apple akademi bar şon ýaly zatlar bar Success akademi bar şonda tabşyrýas onda meselem meňkini alýarlar olam tabşyrýar bir tapawudymyz meň diplomym bar oňki ýok o diňe butkamda alyp mugallym bolan tejribesi şonda bar Birinji diýen zatlary şu, meňkini alýarlar, under review etýärler, ikimde hem iş almadyk by the way. Ony göni zat diýýärler. Bachelor digriň barmy? Ýok. Sorry we cannot diýýärler. Ýani belki käbir ýerlerde işe ýaraýan däl bolup biler, ýöne köplenç hökman bachelor degree, biderek bölümem bolsa, radio telewizionyň bolsa okamalyda. Yani Doğru. men şu taýda zat etdim. Yani men üniversitedim, men biderek üniversitet. Ýöne mende diplom bar bolan üçin men gön zat alýarlar, under review etýärler. Onu göni tabşyrýar bolun. Mesela birine gön zat işele ýazyşdy zat bilen, direktor bilen bir bilen ýazyşdy bolun. Dedi, bachelor degree bar dedi, ýok dedi. O, sorry we cannot dedi. Gön urat dedim. Aslında bu ýurda görä, bölümine görä üýtgeýän bir zat. Dogry dämi mesele? Ýöne men IT-de zat diýip eşitdim bilemok. Belli bir lewelden ýokary galmak üçin hökman master soraýarlar zat. Meselem soraýaly.
Zat. Röwşen. IT-de, IT-de, IT-de. IT-de. Sen ýaman mara ýöne, şunam aýdyp geçeýin-ä. Passy. Ýuwaş, ýuwaşapsyň-a. Öýlenme.
Beý bagtly bol. Öýlenme. Öýlenenmi?
Bagtly bol. Ýene-de bagtly bol. Meý elimi tutup durnuň.
Karoçe,
Tema Reklama edip edip. Aýtjakdyň. Sorag soramadym ýöne. IT-de meselem sen sferasynda işläpdiň dogry dämi? IT-de meselem zat gerek, diploma gerekmi?
Aslynda bar, gerek däl, ýöne ýaňky aýdylýan bir bölejik bar, bachelor's degree, bakalawriat eliňde barmy, ýokmy diýen sorag soralýar şul industriýada-da we soran wagtlary şoňa-da seredýärlerem. Eger-de berýän application ýaňky rezýumelaň, tabşyrýan bölekleriň käbir kompaniýalar hökman seredýärler diýip aýdaýyn. Şol bar. Şoňa hmm. görä seredýärler. Ýani ýok diýseň hem bar. Köp näme baglap duranoklar, geç skip edip bilýärler-de. Generally esasan hem bir näme baglasam uly kompaniýalar hökman seredýär. Kiçiler köpüsini seredip hem baranok. Esas technical näme problema çözüşüňe şu algoritm düşünjäňe zadyňa görä hasaplap özlerine görä karar berýärler-de. Annaň ýanky belli derejeden ýokaryk diýlen soragda-da Masters degree soraýan zatlar bar. Olam ýaňky diýeli Amazon ýalaklar esasan hem soraýarlar şony. Gaty soraýarlar. Şolar uly şolar üçin uly wajyp däl Masters degree bolmasy zat paşti oýnaýar, uly rol oýnaýar. Doktorantura,

Zat bolma kompýuter science ugruna mummy tagşyr şo poza. Hudaý bir zat zat isleýär diýýäň dagy dogrymy? Isleýär ýöne buram şylarak bir zat bar ýani sorag näme zat üçin gerekmi? Eger korporatiw bir işe girjek bolsaň onda gerek bolýar. Eger başga bir iş etjek bolsaň we elinde hünär bar bolsa. Meselem? Mysal üçin.

Belli bir almaly sagatlary, laýsensiň on ýaly zatlary ýok. License ba, eger plamarda zatda ba. Elde ony kuhnya ýasamakda bamy diýýä. Kuhnya ýasamagyň bir hili bolup. License alýaňyzda, meselem plamar boljak bolsaň, plamar okamaly sertifikatyny almaly. Biziň edýän işimiz şu wagtdan öndürijileriň distributerine edip berýäs. Holseylerle göni halka satyp bilmeýän üçin biz bir şourym açyp, şo ýerde de şu-şu markalaryň ofisalny diler bolup işleýäs-de, oň üçin bize bir diňe biznes saýtyny salaýmasaň zat ýok. Ýöne biriň öýüne gidip, öýüniň içinde iş edilmeli bolsa, onda togyndan tut, hemme zat, şu öýüň içine girmek üçin hem saňa bir topar rugsatnama gerek. Aňa lisenziýa üçin bilen bo, bakalawa degri. Ýa-ýa. Derejesi gerek, gerek.
O da okuw diýip bolýanlary. O lisenziýalaryň o ekzameni wagtçylyk, şu ekzamenlerden geçýärler. Edil şonda bärde Tokçularam ýaňky turbaçylar diýenimem bar şonda ýaňky şowada. Şu aýtjak bolýan şu haýsy maksat ilerlemek isleýän eger bir uly bir firmada işlejek şu ýerde bir zada ýetjek diýseň onda okuw gerek şonuň üstünde hünär bolup gitmek bolýar onda ýatak ýok olay okajak ýetjek ýer özüm öwrenjek ýani şy kelländäki aýtjak diýseň onda şo ugurda gidip bilýäň ýani şo menä pikirim şo ýöne şy men gören zadym eger Uniwersitet okabam, mysal üçin, gapdalyndan şo indi daşyndan öwrenem bilen ikisiniň arasynda köplenç tapawut bolýar. Ýöne gylan uniwersiteti meň öz pikirimçe goşýan zady networkimgka diýen. Gylan adamlara goşýan goşandy. Networking bizde-de şunýalak zat bardy. Meselem, meňki aýdyşyma görä, eger diplomsyz bolup işe alynsaň mugallymçylykda bizde, bärde meň bilýänim, sen kontrakt bilen girýäň. Meselem, bir mugallyma on iki aý aýlyk berýän bolsalar, saňa maýa çenli aýlyk berýärler we kanikullarda sen işsiz galýaň. Meň bilýänim şon ýaly. Plus geçen Brodway zada gitdiga, Comedy Stand Show-a gitdiga. Şo taýda diýipdi hatda meselen bir sany komedi, komedi stand up edýän adam. Men diňe men şo taýda zat şu wagt ýadyma düşdi-de zat ýani men şunça loan alyp diýä, aktýorlyk okadym diýä we loan al okamadyklar bilen şo bir odişne girýän ýani şonda-da ýani diňe diplomyň gerek ýaly bölümim şomyka diýip. Düşünýän men aýt hä şo taýda şony diýäýdä meselem men bilen okan bilen okamaýan ikisem şo bir işine girýär andan kim alsa şol alýar ýani zerýa okadym diýýärde şo bölüm okamanam ýene şo işini tapyp girip bilýärdim diýýär dört ýyl biderek ýere gideren bolýarmy onda plusam lon alýar Dört ýyl şo goşýan zady ýokdur diýýäňmi hiç? Ýok, bardyr elbetde.
Network diýşi ýaly onsoň tejri e, iş öwrenýänler. Ýöne edil şol ýöne o zat üçin, drama art art üçin. Ol şeýdýär, konserwatoriýa üçin diýýär. Diňe bir o belli ugurlara da, meselem, mu- Ha, o. lukmançylyk mu- doktor boljak bolsaň, sen hökman okamaly. Inžener, ol bula Ýa, boljak o. bolsaň, hökman okamaly. Ýöne bir başgarak zatlar üçin indi AI zadam alyp gidip barýar. Aý ýöne ýene-de eý ok oňa üçin AI bilmek üçin okamalyda. Ýöne şu aýna birden haýp boldy dawany diploma gerek gel zat diýip şondan. Şuňa näme diýýäňiz onda meselem soňky wagtda belki soňky bäş alty ýyldada IT ugrunda dogrymy? Hawa. Dip bootcamp Alty aý butkemp alyp, bir ýyl ýa-da butkemp alyp okaýarlar däri. Şo taýdaky zadyny siz nähili görýäňiz meselem? Ýa-da Röwşen.
Meselem Röwşen saňa soraly. Eger zat eden bolsaň däri, täzeden haý skulu gutardyň sen. Dogry däl, orta mekdebi gutardyň. IT sferasyna geçesiň gelýär, uniwersitet okardyňmy?
Edil şu sferadamy, şu wagtmy? Ýok. Şu wagtky kelläň bilen. Şu wagtky kelläň bilen näme şu industriýada işlejek bolsam okamadym. Edil özem şol edil diýeli. Şu wagtky o zatda döwürde ýaşan bolsam, şonda Wi-Fi mümkinçiligi, internet mümkinçiligi diýler, ýa Wi-Fi bar diýip, şo ýaly kellämi urdular. Ondan internet açyk, elimde hemme zat bar, mümkinçiligi ulanmaga adam bolsa, onda hökman uniwersitet okaman, göni şo bölekde giderdim. Mysal üçin, nähili giderdiň, näme ederdiň? Ay ýollary bar daň indi. Personal.
Deriş garşymyzda şu wagt wideony biri görüp otyr. Onunjy klas okuwçy ýa-da şu ýyl gutarýar okuwyny. Tel X.
Näme maslahat berjek? Hökman şu industriýada işläsi gelýän bolsa gidip baryp şu IT industriýada işläsi gelýän bolsa özüne ýol saýlamaly, ugur saýlamaly, ugurlary bellemeli indi. IT-de birnäçe sany ugurlar bar, development bar, devops bar, gidip telefonçy bar, backendçi, serwerçi bar, AI-çi bar. Içi doly gidip barýar da özü içinde doly. Onu onu özüň öräýem saýlamaly, oýnap görmelimi ýa diňläp görmelimi meselem diýeli. Server development-da nämeler gidýär we mobile development-da nämeler gidýär. Özü gyzyklanyp oturşdyryp, soň kararyny berip, şoňa görä zat outline-da şeý geçip öwrenmeli zatlar, bölekler bar, nirden başlap nirä çenli barýan sapaklar. Tekler. Onuň şo zady öwrenip başlandan soň hem özi bilýär ony nädip ulanýar, nirä barýar Şoň we bilen näme işe girip bolýar edilýänini. diýýäňmi? Şoň bilen hem işe girme mümkinçiligiň iň bolmanda bir ädim öňe süýşýäň sen beýleki kolleždakylardan. Sebäbi kolleždakylar hem şo bir zady öwrenýär. Ýöne netije näme? Kolleždakylar dört ýyl beri sarp etse, sen belki dört aý sarp edersiň. Ýöne Çaplaşdyrylan. dowamly, dowamly sen ho- şoňa hereket etmeli-dä, dört aýda ýetişmek Ýe. üçin-de. Ýa işiňe girende ýaňy diýdiň-ä sen käbir zatlary soraýarlar diýdiň, dogrumy? Hä, ýa uly kompaniýalar soraýar. Meselem, şuny ýaly Amerikada şuny ýaly bir bölekler bar, men özüm iki müň on ikinji, on üçünji ýylda kolleje gidip gidýärkäm summer klass alýardym, onnoň şo taýda bar high school-dan bir oglan gatnaýardy meň bilen summer klass-da kompýuter science-da high school oglan gidip meň bilen sapak alýardy. Men onuň bilemokdym aslynda haý skul sap çagadygyny. Kiçiden bilýän, ýöne gidip edil haý skuluň sap adatny sap okuwçysyny bilemok. Soň gelip ejesi alyp gidýärdi. Getirip alyp gidýär. Ondan soň gürleşdik welin on ýedi ýaşynda haý skuly indiki ýyl gutarýar tomusda. Şu tomusdan başlap sapak aldyk we indiki ýyl gutaran wagtym göni uniwersitetiň birnäçe sapaklaryny ortadan aýyrar ýaly edýäs diýip.
Şony doldurmak üçin ýa şoňa diýýär, git aslynda kolleje gitmese-de bolýar, belli ýerden soň şu çaga ýöne ol ýam ol olaryň hindiler bolan üçin hindiler biraz ýa başga mentalitetde seredýär, ony okadaýmaly diýen bölek bar olarda-la mesele.
Men-ä bilemok, dört aý diýýäň, bolup biler. Ýöne başda mysal dört aý gutarandan soňra köp bir ýerde sen tejribe gerek bolýar. Yani tejribeni mysal üçin alyp bolana. Nälet men öz özüm bolsam mysal üçin ýa IT-de gitjek bolsam, ýa IT-de ýene okardim bir. Ýa okasam gowy bir ýerde okardim. Ýani girip bilse iň bir gowy ýere girerdim. Da network ýitar iň gowy networking ediner ýaly. Ýöne şo wagtda ýaňky Röwşeniň aýtýan zadyny haýsy sferden gitjek bolýan bolsam şonuň gapdalyndan başlardym. Ýagny göni men okuw dört ýyl gutarmagyny gutarmaga gerek ýa göni şo bir gutarýan ondan soňra men iş öwreneýin näm. Başladym gitjek ýerim ýa garda networking diplomym bolsun ýa bir gapdalynda da iş öwreneýin näme atlatyn sferada gitjek bolsam. Oýun bolsun backend bolsun tapawudy ýok. Ýa şoňa gidip soň şo wagt intern bilen gön yzynda işläp tejribe gazanyp bilýän soň ýa gutarandan soňra ýa taýynjak bolýan hemme tarapdan öň menä şolar ýa pikir Myrat düýn öňňinlikde öňden çykdy instagramda bir wideo on sekiz ýaşly oglan haýskul gutaryp göni Ýok, şo Fang diýilýär däri, şo Apple, Netflix we Amazon we şolaň şolarda zat eden. Internship eden. Okuw high school gutaryp, göni internship eden şo taýda 3 aý. Hä, ondan soň kolleje başlap giden. Ondan sorag berdiler, näme üçin işe galman diýse, meni almadylar, maňa okuw oka, oka diýdiler, indiki ýene tomsa gelersiň, ýene internship edersiň diýdi. Ana şo alarys diýen ýaly belli beripdirler. Çünki ýaňky Fang diýen näme hem kompaniýalar, ýa şolar bachelor's degree, bakalawriatyňy seredýärler. Olar yani must have diýen rak aşagyna salýarlar da paşdylar. Yani exceptional bölekler bolup biler käbir komanda üçin. Yani oku gutarmadyk hem bolup bilersiň ýöne 90%lik e, komandalaryň girmek üçin beýlekiler bar. Kompaniýanyň 90%lik bölegini beýleki komandasyna hökman sen bakalawriat gutaraýmaly diýen bir pikir bar. Ýaňky sorag bardy meselem şu şu kelläň bolsa nirçe dokardyň diýip. Şoňa men hem edesim komanda edesim gelýär. Men hem Men okardym, ýene okardym, ýöne dadyň diýşi ýaly şu bölümi iň gowy nirde okardym, okap bilerdim ýa-da şu hem network hem dil hem bilim dadyna seredeniň gowy. Sebäbi şunuň ýaly adamlar bar bilemok indi bir tanyşym bar sizem tanaýaňyz. Bir daşary ýurtda okan green card bilen nesibende green card bilen gelýär we hany ne iňlisçe bilýär, Ne başga dil bilýän. Türkmençeden başga hiç bilenok we uniwersitet gutarypdyr şol adam bir zat edipde. Hani zirä çykdazy da bilýäňmi hani soň kän karýera bolmaýar da ara ýokman edil şular ýaly ýurtlarda karýera gurmak kyn. Daýda gelme diýýäňmi sen şu wagt şo geljek. Saňa diýýär. Kamera seret baý daý şeýtdi.
Gelme, sen gelme. Ulan ulan aý sen gelme diýýär türkler sen gelme ulan aý. Ýok. Men diýýänim gelsin, ýöne okuwyny okasyn. Gaýrat edip

Aslynda bakalawry men etmegiň belli bir sebäbi bardy. Aslynda Keman şu wagt kän alýar. Ýani belli bir zatda futbol zadyny komandasynyň menejeri bolmak isleýärdim. Şo şonuň bilen şu biznes zadyny okadym. Şu zat tarapynda dary. Näme diýilýär? Ýönetim tarapynda işlemek isleýärdim. Şonuň üçin okadym. Hawa, işletmäni okadym. Ondan soň birazajyk bäri geldim, magistr etdim. Finans zatlara näme nomerler zatlar bilen bar sanlar bilen baglanyşykly zadym bardy finans bilen okadym halaýan bölümdi we okapdyryn diýýänleri köp zat öwrendim ýaman köp zat öwrendim magistrde ikinji master etmegimin sebäbim şony edip ýökäm men näme üçin CPA malman diýdim CPA bilýänsiňiz köpiňiz bilmeýäniňiz barmy Certified Public Accountant Yok.
Geçen zaten.
Yani bu Şu buhgalteriýada gelip biljegiň iň zatdary, ýagny karateda näme diýýär, blank Gara guşak. diýýär. Hawa.
Şo-da, şony al zat etýär. Şo ikinji masterem men aslynda şo belli bir krediti doldurmaly. Şony geçmek üçin okapdym. Okadymy diýen, hawa. Çünki ýaman köp zat öwrendim. Meselem, men şu wagt käbir öz durmuşymda-da käbir dokumentleri ýa-da zatly meselelerde, finansowy, tax bilen baglanyşykly bolsun, beýleki zatlarda bolsun, men birazajyk özümi rahat zat edýän. duýýanlary, arkaýyn duýýan. Çünki düşünýän. Käbir zatlara düşünýän we meň durmuşymam şol aňsatlaşdyrýar däri. Dogry. Sag bol.
Daç Ahmet özüne soraý. Tä öz et şu wagtky etýän işiň öz okan ugruňa degişli däl. Seň üçin.
Indi seň öz ýazan soragyň. Meň birinjiden öz temam geldi ýene öz elime. Şeýle diýeli. Aaa. Geljekdäki maksadyň näme? Özüň üçinmi ýa-da bir köpçülik üçin bir zat edeýinmi? Meselem, men okey uniwersiteti okajak we ýene-de birine öwretjek, dört ýyl o ýerde wagtymy geçirjek, ýene şeýle-şeýle bir näme diýilýär, aýlykly işlejek. Ýa bolmasa-da men gysga wagtyň içinde okuwymy gutardym. Menem Röwşen ýaly alty aýl, alty aýlap okadyňmy? Yo men 13-de de okudum. Bu taraf bulam da. Men wapşe men muallym. Şeýle bir
döwlet durayyn. Döwlet okudum.
3 aýlyk bilen güýmendim. Ya da diýeli meselem gitdim 5 ýyl okap geldim. Ýöne şol ugurdan işlejek däl. Sebäbi aljak aýlygym şul. Ýöne men gideýin seredeýin bulara 6 aýlyk okuw okap 160 müň 180 müň dollar aýlyk alyp aýlyk diýänim ýyllyk. Pul alyp şuň ýalyk Panj şu ýoldan gideýinmi ýa-da ABŞ-ny irden sekiz, bäş gün görüp zat edeýinmi diýen şoňa karar bermeli-dä. E meň özüm başga bir nämede gezip ýörün şu wagt, olam nähili diýsem, hemme zat ýene-de şu pula baryp degýär-dä. Nirde näme gazanýaň, nädip işiňi artdyryp bilýäň, nädip gowy günüňi görüp biljek, şoňa barýan üçin men öňki zadymda däl. Meselem ýutub, sosial media zatlaryndan uzaklaşmagyň sebäbi hem şol. Giden wagtymy alýardy, diýdim bu gyrada dursun, men öz işime fokus bolmaly. Wagty ora inkam berenok diýýäň. Edil özi. Ýe. Dogry.
Onda şu temany zat edeli, jemläli, birazjyk dynç alalymy onda? Hawa. Näli dynç alaly?

Gyzaryp aýdanda diýýär, şo gyzarmagyň Derläp. sebäbi diýýär, aslynda şo taýdan gelýär diýýär. Ses inçelýär bilýän, ýag ýalak çykýar diýýär. Ýag ýaly çykýar, şo gyzaryp aýtmasa bolanok. Röwşen diýdiler. aýtýar. Nowruzyň Şonuň üçin hem- saçynyň ýagymy?
Döwlet, gaýrat et-de, dady getiräý-de. Numykaýym. Eseň bilen öýde aýdym aýdylyp galdy.
Siz öýde aýdym aýtýaňyzmy? Siz näme durmuş ýaşaýaňyz?
Biz işden soň, işiň geçişine baglyda, eger şo gün agyry geçse, öýe gelip karaoke zat edip, şeýle näme gün geçirýäs. Birap Şikagoda aýdym çykan bizde.

Men ýazypdyryn.
Tüweleme. Hatdan tanadym.
Hatdan tanadym. Men ýazypdyryn. Men ýazan bolmaly. Şu ýerde lifehack beräýin men. Öňem aýdyp geçipdim öýdýän. Opera ulansaňyz kompýuterdara YouTube reklamasyz bolýar. Telefonda-da Brave bilen Opera öýdýän. Brave aýdýar ýöne reklamany aýyrýar.

Şuny men ýazdym, näme üçin ýazanymam aýdaýyn. Soň, soňky wagtlarda başga zat diýäňmi? Hemme zat gowumy? Okey, boldy. Aaa. Kamera seredip aýdaýda. Şuny ýaly, ýöne men sizde sorap otyryn. Hawa. Instagram reklamyna soňky wagtda men duş gelýän zatlarym bar. Ýaman kän reklamalar bar. Halaýanam, halabam seredýän. SMM-de işdimi?

Öňler bady reklamalar bilýäňmi imoda edilýärdi o suratlarda bilýäňmi ýüreçik goýulýardy soň nomerjik ýazylýardy soň bir zatlar paýlaşylýardy aslynda belli bir zatdan şu wagt instagrama geçdim tik togy men hiç bilemok tik toga girmänsem tik tokda hasam gowy edilýär men tik toga girmänsem hiç bilemok ýöne instagramdakyny aýdýan sizem eger tik tokda bar bolsa öz zadyňyzy aýdyp bilersiňiz meselem Zat bar men halaýanym seredýänim Kerim sport mi näme. Kerim sport Kerim hermes. Hawa mesele nä eý başynda şeýle bir girýä dary tema soňam gowy zat edip gitýä baglap gitýä we men seretdirýä şol zat üýtgeşik bir şoň zadam ýok produksionam ýok belki belki reklama zatlaram ýok şoň seredýän es näme diýýän sen şoň. Kime? Sms çykýamy näme edýäň? Ýoglaý başga prosta bir akkaunt diýen ýöretýänler.
Ýani ma hala halaýanlary we Instagramda türkmenler şu reklama zatynda belli bir zada gelirler. Level up etdiler awa. Mundan başga siz zadam diýip bilersiňiz.

Men men Instagramda görýän, aý TikTok şeklinde gürleşýär. Ikisi bir zat aslynda. Nähili görýäňiz şu soňky üç ýyllykda, soňky iki ýyllykdaky şu berilýän reklamalary ýa ondan öňçäňem bardymy şon ýaly? Neden hemme kişi gürläp bilmelimi? Her kim gürläp bilýär, kim gürlejek bolsa. Men şuňa düşünmedim. Rek, seret, blogerler zatda reklama etýär-ä, ýa biri eşik satýar, ýene biri bir zat. Aslynda bu reklama men, meň seredişime görä zada girýär birhili, her kimiň öz döredijiligine. Meselem men iň gowy görýänim baş başko bady. Hä hawa.
Başko her geljek tans edýär hawa. Plan diýäňmi diýär ýa bir zat diýär bir üýtgeşik kontent çykarýar sebäbi hawa. Hany bir diýeli ýa öňler bir döwürler waýnlar bady. Waýnlar bady meselem.
Hawa. Meselem indi şol türkmenleriň içinde azyrak bir çarjowski diýip biri bar gör men gowy görýänim. Şu adam bady.
Hawa. Özi kakasy ejesi üç adamy

Kresadan otur Zaýbek sen. Bert. Diý diý aýt aýt sen aýt diýjek zadyňy aýdany diňläli seni. Ýo biri çykýar mysal üçin diýelim suw satýar tapawudy ýok şo suwy özi işte reklama etýär a biri mysal üçin diňe prodakty gowy atyp widýa çekip promot etýär men şo haýsyna

Şu SMM diýen näme bir düşündiräýiň. Social media management.
Okey. Okey. Yani şu çykyp başladyň, her köp indi firmalar, zatlar, restoranlar bolsun, başga ýerler indi özlerini hasaplaryny atlan promote edesi gelýär, görkezesi gelýär. Onam etip biljek, şonu etip biljek bir adam seretýän bir uky bolan Olar hem şeýle köplenç ýaşlar has şolar ýaly sosial mediada wagt ýatgyn bolan üçin köpelip başlady 18 18 diýme 22 ýaşa çenli men görýänim. Ýa mysal üçin biziň ýaş töwereklerinde men kän göremok şolay iş etýänler. Ýani şo 25 30 ýaş arasynda. Olar şolar ýaly özleriçe bir öz kreatiwnyýetini ulanyp bir zat produkt ýa-da sahypany nähili gelişdirip ösdürip biler. A beýlekiler ýa personal gitýär özleri Personal branding etipdirler we şony ullanyp bir zat etjek bolýar mesalan tapawut ýok. Ýaňky Çarjowskiý hem personal branding bolup gidýär. Özi hä şony öz zadynyň içinde ullaý gizli ýa-da skryty bir şekilde marketing etýär. Jeýhuni başga birisi ýa beýleki blogerler bloger şular. Şu Çarjowskiň asly ady Şiralymy? Hawa.
Boldy.

Aşgabatdan birini bilen ýadyma düşenok. Öz zatlaryny öz zatlaryny rad edesi gelýär. Näme ady promot edesi gelýär. Beýlekilerine şeýle zat bolýardy. Mysal ýagşy konkret gymmat. Ýani oňa zat etmek üçin. Ýagşa berjek bahaňa sen beýleki ýerde mysal üçin öz pikir etişime görä, ýa 5 aý, 6 aý zat edip bolýar. Eý, bir öýlenini, hä, öýlenip üýtgärmika diýdim, hä? Ýog-ow, ýok. Ýok.
Şo men bir tarapdan gawy ýöne eger-de gawy otup konkretny bir produktçy öz limek goýmadan bir zat etseler, onda gawy ýere gidip biler ýöne käbir ýere saçma zatlar. Saňa görä, saňa görä şu wagt Şu SMM şi gitýär. Dogry, indi o derejä gelen o. Maňa görä gelen. Soraw, soramadym a, dura, näme üçin jogaplap otyň? Soraw, sorama meni. Okey.
Şu zatda, ýaňky SMM şi gitýäň ýa-da personal zat edýär diýýäň-ä, reklama etýär diýýäň-ä. Sençe şuny, şu wagt Türkmenistanda ýa-da daşary ýurtlarda-da türkmenler edýän barmy bilemok. Hä? Baýma zat edýän bilemok meselem. Edýär, baýma. Onsoň edýän iň gowy kompaniýa ýa-da personal bolsa personal edýän kim sençe saňa görä? Eý men ony hiç gaýa etip görmedim kelläme şu wagt gelýämi?
Ýok reklama edýäňmi? Ýöne mysal üçin Röwşen arada bir kafeni reklama üçin vloga düşdi bilemok. Röwşenmi saňa görä?
Ýok däl. Aýtjak bolýanda ýöne şondan sorap biler. Ýöne men şo kim? Normal ýöne. Şo mysal üçin ýa-da ikisini garaşym bir zat.
Ýöne men şu wagt Türkmenistanyň içinden Hä, zat bar. Ýani şo gün kelläme gelen Asman. Ýaramada muňa ýaňky towuk. Hawa.
Bu däl. Şo Türkmenistanyň içinde şo Asman Express. Halaýan, ýani. Menem halaýan. Maýmynjykmy?
Eý maýmynjyk bir etýä. Bir zat döretdi özüne bir. Imaj döretdi. Ýani gowy bir zat etýä, özüne çekýä. Bilemok ýani göne çekdi şo. E başga daş ýurty kän olar iýen zat kitýärler beýlekiler. Belli bir brend aýdyp bolna, kompaniýa aýdyp bolana. E o diýen. Diýen näme saçyn şu stakany zat çek bolsa, ýani şoňa görä produkty fokus bolýarlar. Gapdany beýlekiler hem sagryn aldy diýdi. Hem saçyn bir

Esemem çykdy ara şu wagtlar şon ýaly bir tema başyma. Düşündim ýöne indi şolaň arasyndan hiç saýlanýan ýokmy meselem? Saýlanýanlar bara edil menä göremok. Hä. Aňsat ýol aýtsam meselem bar. Aýnulam bilýän çyndanam bir iki sany ýerler bar gaty köp reflekt berýär şoň gidip şony goýan wagtlary ýa eden wagtlary. Şoň ýaly bir nimeler bar ýöne ony oň auditoriýasy diňe ženskiý o zat gyz tarap gyzlar bagtly bol. Hawa bagtly bol diýä. Sen ženskiý zatlary ýerleň. Öýlen.
Ýok, aýnurlaň. Men öýlendim däl.
Şoňa görä hereket edýän. Aýnurlaň odansy eee. Şoň ýalak diýen. Female has köp diýä.
Gyzlar köp diýen ýöne. Şoň goýun meselem ola bölünde mähribanlary berýär ene.
Şoň goý. Menem bir ýene bir zat üns berip gördüm. Atajan ikismi, Ataja, Ataja kysmy şoň ýa bir zat bolmaly. Ha, Atajan onuň. Geçen gezek özüm badym. Bir magazin reklam etdi gidip. O Tigr magazinine. Tigr däl aslynda Tigrim satýar. Ha, magazin reklam etdi we Tigr gowy edip reklam etdi edenlerine. Soňam gitdi belli etdi. Bahasy diýdi, bir müň sekiz ýüz diýdi-de, geçip goýdy. Aslynda bir müň sekiz ýüz manatmy, dollarmy, bellik etmedi. Ýöne bir müň sekiz ýüz diýdi-de goýdy, hä. Ertesi gün şol wideo goýlan wagty, hä, günüň dowamynda ýüz, iki ýüz töweregi jaň geldi diňe şol magazina lar. Zadyň şu wagt ýadymy, Griža. Grižany bilýäňmi? Griža ýatyşdy.
Griža Bah.
Şuň zady.

goýulýan bar internet internete goýulan wideolary çöpleýärde şol krinj funny momentlary alyp çöpläp bir wideo ýasaýar we şoňa komment goýup many many başda manylap gowsa getirdi orta ýana şu wagt gaty köp reklama goýan wagty bir otuz sekuntla bir minutlap reklama goýup goýberýär ortalaý ol geç gidesiň gelýär da indi yzarlanyňa delegeni ona näle adamlar soň men ýöne blogerlerde hiç follow edemok ýöne biri bar men bir akylly oglan diýip başlaýar

Eşim Meredow gün gelýär o ýyl dat ýaly. Şuny alsaň şu ýerde bol. Näme bilýär? Kela bir bedawa.
Şol ýaly Ahmet Meredow gün ýyly bilen gelýär bilýär. Diňe boý başmak bar.
Meselem kofe içjek ýa Starbucks içjek. Ýa bolmasa. Wa o bilýärmi? Starbucks içjek ýa bolmasa salfetka diýmän. Selpak diýýärler. Selpak diýýärler şoňky ýaly.

SSM bolýamy? SMM.
SMM.
Ha, o ýöne aralarynda kategoriýalar aýrylýar aslynda. Ýöne iň gowy men favorim ma biri, ýöne o bilim merkezi. Gaty gowy edýär işini sahypa. Sahypa. Men şony Instagramda şeýle öňüme çykdy.

Ideýa ýany haladym. Aslynda ideýa şolara intriga döretmeli-dä. Indi reklama diýilýän zat. Mysal üçin manatdam, dollardam, ýewrodam aýtmady diýer-ä bahasyny. Maksat şo taýda şo magazyna şonça jaň getirmek. Şo taýda müşderi toplamak we diňe birini, mysal üçin şoň bahasy manatdam diýip soramak üçin jaň etse-de, häzir oňa täze bir info berilýär-dä. Diýjek bolýanym şolar ýaly. Wagtyny aýda şo magazyn. Soň şo magazyn näme etdi aýdaýynmy? Etjek bolup pikire geldi. Aslynda gön jaň edilen alynýat-da, açýa we soň ola awtoatwetçige goýaýma pikir etdiler meselem diýä. Jaň eden wagty eger-de siz diýä tigir barada bilesiňiz diýen bolsa bira basyň, ýogsa başga sorag bolsa ikä basyň diýip baranyny bolýar. Optionlar bolýar, saýlamak şoňa goýaýyl diýip otyr onda. Bira basan wagty tigiriň bahasy 1800 planç nämede. dollardan we manatdan we bellige eder ýaly. Awtomatlaşdyrmak. Sen ikinji asyny başga soraglaryňyz bize jogap berip bilersiňiz, sorag berip bilersiňiz, jogabyny alarsyňyz diýen tema goýup getdi-de. Ýöne şu taýda gaty intriga berdi we şol dowamyny ýalňyşmasam şol wideoň güýji 3 gün töwerek daha dowam etdi. We birinji gün şo 100-den köp jaň geldi-de, orta özüm otyrkam şu töwerekde azyndan bir 20-30 sanan milýan geleni. Aslynda bazar. Söweş almak reklama konkurentleň bilen. Koneşne. Kim näme çykarmyş. We iň gyzykly ýeri näme bilýäň? Şu şäherde-de başga tigir satýan grupba bar. O magazin bar, hä, aýratynda. Tigir satýan bir magazin bar we şo tigirçi magazin gelip, oglanlar gelip, şo tigir gelip iýjä kamera düşürip gitdiler. Özlerem bilýär şoň bahasy plançadan bildiler, hä. Ýam daşyndan belli plança bolmajagy welin, şo gelip şo tigir näme üçin şo tigir şonýaly bahadadygyny şony göreser gelip, Şo magazynyň eýesi bolup gelip oturyp bar aýdyp gürleşip bilgisini gyzyklandyryp hemmesini alyp gitdiler. Şo wideodan soň özem. Onda näme etýäs? Soňky zat bilen ýapaýalymy? Ola reklama edip bolduk da. Reklama edilip öýtýän gowy.
Aý ady tutulmadyk bloger ady geldi.
Yo jogap jogaplandy öýtýän. Jogaplandy. Sorag jogaplandy öýtýän. Şeý bir neme bar. Podkastda her kim öz pikirini aýtdy. Ony bilemok.
Aýdyp geçeýinmi ýa reklama ýaňky şo diýlende dünýä bazarynda mysal üçin ilki bilen sen kime target berjek? Haýsy gapdala mysal üçin? Şol toplanylýar Mysal üçin, men müşderim şular we men diňe şuňa göni atyş etjek. Şolar ýaly toplanýar. Ýani muny şu ýanky aýdyşym ýaly sahypa ýaman gowy etýär. Eh, gowy edýärler. Awa kim seredýän bolsalar, aýdyşyň ýaly. Zat. A, bu temanam Näme, näme? Eş, esemem aýraýyn.
Sen şu sözi bir ýerden öwrendiň hä? Bize ýöne şony gaýtalady otyň.
Şo şol ýaly şoň diýişi ýaly ýaňky öň öň bilýän itiň ýakasyny tutsam aýdym aýdýardy indi bar lýuboý telefonçyň elinde görseň a instagram profaýlyny görseň smm çykyp bolup dur. Şoňa barýarda ýuwaşka. Dogry şo zat aslynda.

Bir mundumyz bar, bir mundumyz bar. Oppa.
Bir mundumyz bar. Ahmediň aýtjak soňky zady barmyka? Soňky bir bäş mundda obşi ýapaly. Şu temany ýapdyk. Indiki aýtjak zadymyz şul. Ahmet Meredow.
Men şol el jagaşyna serin el jagaşyna. Men şol
Şu biziň seredýänlere aýtjak soňky bir zadyň barmy? Ondan aýtmakaňam biziň indiki geljek zadymyza indiki geljek myhmanymyza bir sorag goýup gitseň. Bileňok indiki geljek myhmanyň kimdigini. Şonuň üçinem oňa-da biz soňky zatda soraýas.

Aaa näme edip bular. Agzybir boluň birinjiden ikinjidenem hany indi görýän adama bagly da meselem men diňe şu ýaşy kiçiräk adamlara diýip maslahat bereýin ýaşulylar uje durmuş ýoluny tutuk eden adamlardyr hany her kimiň bir plany maksady bolup bilýär meselem göwnüne şu zady edeýin ýada etmäýin etsem şeýle bolar etsemmikä şoň ýaly soraglara girmäň bir zat pozitiw bir zat edesiňiz gelýän bolsa hökman bir ädim ädiň Ýykylmakdan zatdan hiç hili gorkmaň. Iň bolmanda synap görersiňiz. Meselem men ilki başda ýutuba başlamdada aý her kim her hili beýle beýle boldy ýöne hany edildi kyrk iki müň kyrk bäş müň adam ýutubda ýatyr hany dört ýyl boldy edilmeýänine ýöne islän zadymmy durmuşda hawa etdim ertir bir gün belki hany wagtym bolsa ýa ýene höwesim dörese ýene dolanaryn şuň ýaly zada şu indastra Edil şoňky ýalam her kimiň niýetinde, göwnüne näme bar bolsa, etmekden, synamakdan çekinmäň, hiç kim hiç gezek sizi saklanok, hökman dowam edip basyp gidibermeli. Öz üstünligiňize özüňiz ýetip bilýäňiz diýende hiç kimden bir zada garaşmaň. Çünki siziň biriniň el uzatmagyna garaşýan bolsaňyz, olam aslynda başga bireden el gözläp ýörendir, şonuň üçin hiç kimden hiç zada garaşman diňe özüňiz maslahat alyň danem basyberiň. Aý tüweleme. Röwşen sen sorag sorajak diýdiňmi? Ýok sorag galmady boldy. He boldymy?
Ýok boldy boldy.
Şu ýerde men öz kanalymda ulanýan sözlerimi siziň üçin aýdyp bereýin. Hormatly tomaşaçylar, laýk basmagy, kommentariýa ýazmagy we şu wideony dostlaryňyz bilen paýlaşmagy asla ýadyňyzdan çykarmaň. Sag boluň!